Thobela. Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka ngaka Makgabo. Ke le tshwaretše ditaba tše dibose. Gomme ke tlo kgopela gore le subscribe, le like video ya rena, gore gore le kgotle button wo ya go ba le thumbs up, le share video tša rena le batho ba le ba ratago.

batho ba santse ba fele ba di hlalela ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena gomme a re tseneng ditabeng ke rata re dira reading ya rena ya this week ke molaetša wa beke ye ke na le the six of cups ke na le the sun ba re gona mo bekeng

Ka nako nngwe o ka hwetša o naganne kudu ka mothola wa family o la hlokofetšeng, your past loved one. Wa hwetša le gore o go tlela kudu mo monaganong goba mo pelong o mo nagana too much. Ba bangwe ebile o ka ba wa lora ka yena this person. Ba bangwe o ka hwetša o ko re thoma o nagana ka the past maybe mola o gola goba batho ba o kopaneng le bona ka ra bophelo kore o naganne ka that moment e le le gore o ile wa ipsina le batho bake le raloka mmogo le spenda some time together wa no kgwetšele gore kore o o tlhwile mo pelong ya gago ba re ke nto e botse nthowe and then ba bušape ba re beke ke beke le gore o ko- o tlo kgwetšele gore o e spenda le batho ba o ba ratago maybe some family members goba some friends ba re o se ka lebala go laeta kerese ya gago e tšhweu o rapele ka yona akere o rapele ka yona um maybe mohlomongwe o ka kgwetšele gore o ba le mogola o nagana kudu ka mothola wa family o le a tlhokofetšeng a kere ka ba motswadi ka ba e friend e ka ba you know brother sister jwale le jwalo wa kgwetšela gore o nagana too much ka this person wa o tlela ka monaganong o tlo laeta kere sela wa bea glass of water gomme um wa rapela a short prayer gomme eh wa bolela le yena this person a ke le yena kore before ka bolela le yena ka re o tlo thoma pele ka thapelo wa rapela modimo and then wa ba wa rapelela moya wa this person a ke re wa mo rapelela gore modimo a, a, a mo tshwarele dibe tša gage um modimo a a mo accepte a kere mo kganyeng ge e le gore spirit sa ge sa this person a se sehle se ya into the light modimo a mo tshwarele diphošo tša gage gomme spirit sa se kgone go ya into the light a kere mola o fetša o sena gore amen and then wa bolela le yena this person o ka no bolela anything um nako tše e le gore le di spendile together mohlomongwe wa leboga dilo tše le gore o diretše tsona ka raga bophelo dilo tše di botse wa bolela le yena this person ge e le gore motho yo ke motho e le sala go kgopiša mohlomongwe wa mmotsa gore ke go tshwaretše gomme ke nyaka gore o hwetše peace within yourself ka raga moya wa gago moya wa gago o robale gabotse maybe this person kgotse le gore go na le ntho e le gore wa e belaela This person a hwetše khutšo ka dilo tšela o dirileng tšona nako tšela a phela then go ra gore o swanetše o release this person uh, don't bear grudges anymore release moya wa this person because ge o nagana ka motho e le gore o setse a fetile mo lefaseng wa kgwetša le gore o mo nagana ka tsela ela ya gore go monagana o nagana dilo tšela o dirileng tšona tše dimpe moya motho la o kgone go robala gabotse this person wa thena ka ra lebitla la gage and then ge a ntse a thena ka ra lebitla la gage because a sa robala gabotse le wena o tlo thoma ba le di-bad luck ka ra bophelo ba gago and o tlo thoma ba le di-nightmares o kgwetsa o molora o molora o kitimiša o molora a dira se sengwe a go tshoša jalo le jalo ke ntse la bontšha gore motho a sa robala gabotse because wena you are bearing the grudges o gobatša moya ola wa gage and this person o dirile letse a di dirirago a go dirileng tšona nako tša le mo lefaseng because o be a latlhegile o be a, a, a sa tsebe o ba le at the wrong o be a controla ke some forces tše e leng gore o ba sa kgone go di bona gore di a mo controla di a mo controla goba o ba sa kgone go tšwa gare ga tšona o ba sa dirilwe tše in purpose a kere so this person no o ga jwale o lefelong le e leng gore o kgona go bona dilo ka moka tša di dirilego tše dimpe le tše di botse gomme ga a happy ka dilo tše dimpe tša di dirilego o feela very sad o feela very sorry ke ka baka leo o tlo kgwetša go ile gore um moya wa gage ga o robale gabotse you need gore o tshware le motho ke gore motho a kgone go move on ge this person o mo tshwaretše le wena o tlo thoma go kwa lethabo kore o tlo kwa a shift ka mo gare ga pelo ya gago gore wa tsa keng there was a dark cloud ka mogara pelo ya ka and ke ya kwa gore this dark cloud e shiftile e tlogile gomme e go tlile light ka ra pelo ya ka i'm happy right now le ke sa tsena ke thabišitše keng but i'm so happy right now ka baka la gore that darkness ya e bego e tliša ke uh, grudges tše bogo di pele godimo ga this person they've now shifted ba re go tla tla light e ntšhe ka raphelo ba gago you're going to be very happy so expecta go ba ka re ga lethabo le lentšhi beke ke ke bona matlhatse matlhonola a etla go wena mo e le gore the cat sun e bolela ka taba ya di-abundance lo tse di botse ka ra bophelo um eh, tšhelete le thabo jwale le jwalo o tla ke kgwetša o thabile ba re mo go wena ba re ye ke nako e la gore wena o tlo enjoya the fruits of your labors kore dilo tše dibotse tše le wena o di dirile ka ra bophelo a ke re se ka kgwetsa ka metlha wena o lebeletše um eh, di-bad things di a diragala ka raphelo ba gago ga o kgone go reka koloi ga o kgone go achieve one two three o lebeletše dilo tšeoe o phela ka go lla o phela ka go balabala ba re lebelela tše dibotse tše e le gore already o kgone go di achieve a kere lebelela bana ba gago ke ke dimpho bana ba gago ke dimpho tšelo di tšwa go modimo leboga bana ba gago leboga dimpho tse o di filego ke modimo o se ka lebelela dilo tse dimpe tse e le gore ba di dira goba ka mokgwa e le gore motlho mongwe ga ba theeletse eng jalo le jalo wena o tlono kgopela maatla modimo gore a o thuše o kgone go controla bana ba gago bana bao ba phele ka tsela e le gore wena o rata gore ba phele ka gona ba seke ba dira dilo tse e le gore bona ba di dira tse e le gore di a go kgopiša goba di kgopiša batho ba bangwe a kere o ba rapediše ke ntela gore se ka latlhela toulo lebelelela dilo tse re kgone go di achieve ka ra bophelo lona lapa le o nago le lona ke an achievement ba bangwe ga bana lona nagana ka batho ba e le gore ba nna distrateng ga bana magae ba sokola ba robala ka raga diphefo nagana gore nago setse o tsonya se le marega bona ba kae ka se sebaka wena at least you have a place to stay a kere o leboge those things o ka go wena e ka no ba di small achievement mara go ba bangwe goba goba pele ga matlho a modimo ke a big achievement ke ntho ile gore ba re o seke wa ke compare le batho ba bangwe o seke wa re no moketekete o rekile koloi wa nna ke palela ko reka koloi wena nako ya ya go reka koloi e sa etla o seka fela pelo ntho e nngwe le nngwe e na le nako ya yona o ka lebelela the suncut e na le di-steps ke ntela go bontšha gore o gata kgato ka e tee ka e tee o ntse o ya kae o ya godimo go fitlha mola godimo ke mo e le gore o tla ba o achievile dilo tse le wena o nyaka go di achiever ka ra bophelo o ina le tsona a kere so kgato ka kgato go ka fela pelo then o tsebe gore go tlo senyega o tlo feletša o make the wrong decisions o tlo feletša o dira dilo tse le gore ga wa tshwana o di dira o tla feletša o ya go thwala o tla feletša o reka di-spirit tse le gore di tlo go tlhopha di tlo go tshwenya o se ka kwa batho ba re bona ba thwetše bona ba, ba, ba, ba no kry-a tšhelete fela ba dutše o- ba ba go kgantšhetša o se ka ba duma batho bao ka gore ga ba phele gabotse ga ba robale boroko bo bobotse ebile ga ba ipshine ka go spenda tšhelete tšeo tša bona tšewe ka ka la gore ba dula le dibatana ka gae a na le wena o nyako dula le dibatana ka gae ke a tseba gore ga o nyake go dula le tšona Ke a tseba gore ga o nyake go hlhophega. Kgaogana le dilo tša batho ba bangwe. O se ka duma mahumo a batho ba bangwe, ka gore ga o tsebe gore mahumo a bona ba a hweditše jwang. The minute o duma lehumo la motho ola, ge e le lehumo lela ga se letle gabotse, lehumo lela le tlile ka go thwala, lehumo lela le tlile ka go utswa, lehumo lela le tlile ka di-corruption, o tsebe gore di-spirits tšele tše di ba control-ang di dira gore batho ba ba be le mokgwa wa go dira di-corruption. batho ba ba be le mokgwa wa go utswa those spirits the minute o duma batho bale di tla tla mo go wena because wena wa di duma go ra gore wena o bula mabati o re e tlang go nna di tla tla di tla thoma go manipulate go motla thoma go dira dilo tse dimpe le wena and o tlotse gore whatever o e dirang ka se sebaka ka yona nako yona yeke a kere di-consequences tša yona di-bad karma tša yona ga di tlo diragalela wena fela di tlo diragalela le go bana ba gago le go batlogolo ba gago yo coming generations Di tlo suffer-a ka baka la di actions tša gago, ka baka la di decisions tša gago. So e re ka mehla go make, go, ge o maker a decision, o nagane pele, o se ka ke naganela o itee. Naganela the family, naganela bana ba gago, naganela batlogolo ba gago, naganela your coming generation. O ipuše, na ge ke dira ntho e, Ga ba tlo safara di-bad karma na? Ba bangwe dilo tša maphelo a rena a di sepele gabotse ka baka la eng? Di-karma, di-bad karma tša goba nka no di-bad decisions tša eh, our ancestors some of our ancestors go na ditso ba di dirilego tša go sebe gabotse no rena today ra safarega ka baka la bona so so ye ke nako ena ya gore wena o leke go patela comic dept ele ya bona gore e se ka tlatla ya kgwetša e le gore e ya down to your coming generations

and then go ba e le gore they are self employed ba ke pereka um le wena um success e tla mo go wena dilo tša gago di tlo sepela gabotse ge e le gore o morekiši o reka dilo o rekiša goba o producer um product tše di itseng o rekiša jalo jalo dilo tša di tlo sepela gabotse o se ka ba fela pelo le ga tee ba the seleder um sepela kgato ka kgato o se ka tšama o skipa tše dingwe the minute o skipa tše dingwe wa cheater the minute o skipa tše dingwe o thoma o maker the wrong decisions on the way The minute o skipa tše dingwe le di mistakes tše o di dirileng kwa morago ga o kgone go di bona, di failures ga o kgone go di bona. Ba re go tšama o skipa o tlo tseba gore o tlo faila. Gata kgato ka kgato and then o tla bona um o tlo fihla mo swantše o fihle gona. Ba buša ba re o na le a personal power, ba o file maatla badimo ba gago, mangeloi a gago ba o file maatla. Ene ba re wena you are a very kind person, you are a very kind person. Ba re um o kithute go forgiva batho ba ile gore ba go kgwepišitše o no ba tshwarela wa move on go tshwarela motho does not mean gore o swantse o be mogwera gage o swantse o etelane le yena you just forgive forget and move on ba re o nompa o sa tsebe how strong you are but you are a very strong person okay ke tšwela pele ka reading ya rena ke na le dikarata tše pedi tše e le gore di bolela ka the past life e ka ba one of your past lives goba e ka ba le tše le gore di diragetše ka ra bophelo bo o leng ka re ga bona ga gane jalo mare di diragetše kua moragong karata mathomo ya re wena ya re persecution and inquisition ya bobedi ya re father ka buša gape ka ba le karata e le gore e tlo tlhalosa moo godimo ga tše tše pedi tše ke bolelago ka tšona ya re lady ya re enjoy growth and reap rewards okay um ka dikarata tše tše pedi tše ke tša mathomo molaetša e le gore ba o bolela ba bolela ka um dilo tše dimpe tše e le gore o ka no ba o ile wa di experiencer ka ra bophelo e ka ba bophelo ba gane jalo goba one of your past lives a kere mo e leng gore o ile wa sotlega

Kudu this card e ka bolela kudu le batho ba e le gore ba na le spiritual gift. Go na batho bangwe ba na le spiritual gift mara ga ba nyake go kwa selo ka spiritual gift sa bona, ba tlhoile this gift ka pelo le moya. A- So go ba bangwe motho a ka no ba a tšo barola moya, a ka no ba a tšo thwasa. Mara kgotse e le gore ga se a dire dilo tše because o be a rata, yena ka boseyena o ile a decida gore let me go. o ile ka baka la mathata e le gore o ba le ka re ga ona a kere but um yona gift ga e rate ga e rate le ga teng so e- e- go tlo ba boima go wena gore o bereke o šome mošomo o ka gore ga o rate a kere so mmereko wa bosemoya o tshwana le mmereko mongwe le mongwe a kere go ka kgotsa e le gore o ke thutetše dithuto tše di itseng but ga o di rate ga o rate this carrier o ka se ipshinele ka re ga mošomo wa gago ka gore o dirile this career of o o tšo ithuta dithuto tše ke mara o sa di rate kore during um ge nako e ntši ya kgotšela gore ga, ga, ga, ga o rate uh, this career goba ba bangwe maybe o tšo ithutela thuto tše ditseng ka ka la gore bo gapeletša ke batswadi ba re no rena re nyaka ngwana rena e be doctor re nyaka ngwana rena e be lawyera then wa gapeletša gore o dire that career mara o sa e rate ake so same thing applies mo ke akere gore o o ka kgwetša o dira selo se le gore ga o se rate ka baka la gore wa gapeletšega wa gapeletšiwa go na le batho ba le gore wa gapeletša gore o itire ntho ya mohuto nowe akere go ba bang ke discuss akere whatever happened in the past those bad things di šile a scar on you akere there's a scar within your soul akere that's why ntho o sa e rate akere ka baka la gore um eh, le ge e le gore monagano o lebetše but moya moya wa gopola le dirwago gopele ka mokgwa nowe kore moya o tlo tla go wena ka tsela e yago e la gore wena this thing ga o e rate wena this thing ga o e thabele ka boka la gore e ile ya o tsentšha mathateng in the past batho ba ile ba o šupa ka menwana jwale le jwalo mangwele ao ba re mo go wena ba re um ke nako ele ya gore o hwetše peace within yourself aker o tlo accepta what happened yes it happened it's okay aker but remember you need to move forward you need to move on aker o swantše o kry your path o tsebe gore na tsela gago goba purpose ya gago in this lifetime ke e feng aker Forgiva batho ba ba e le gore ba ile ba go kgopiša gore o kgone go go tšwela pele ka bophelo ba gago. Ntle le gore o forgive o ka se kgone go tšwela pele. O tlo no ba stuck at a crossroad, o tlo no move around and round in circle. A kere and then ge ba tšwela pele ba bontšha gore ba na le wena ba gare ba o protectile you were protected even in the past le e le gore batho ba ba ile ba o šupa ka menwana mara go boena batho ba e le gore ba ba le on your side ba o protecta um eh, ba šireletša bophelo ba gago jwalo le jwalo you are still protected ga jwale batho ba ba protecta moya wa gago ke your spiritual guides your guardian angels your ancestor guides jwale le jwalo akere ba re um ba re go na le di-plans tše dintši tše e le gore o di jwetše di-plans um eh, a ba nape ba bolela ka di-physical plans um kore go ntše motho a phela mo lefaseng ka mokgwa a phelang ka gona le batho ba bangwe o šia a footprint o šia a footprint ga e le gore o dira lo tše dimpe um ga o tshware batho bangwe gabotse o felela batho ba bangwe dipelo o phela wa jwa le batho ba bangwe o lwa le bona o tlo share di-footprints tša ntwa mo tseleng mara ge e le gore o phela ka tsela maleba o rata batho um wa forgiva jalo le jalo o tlo share di-footprint tša lerato mo tseleng ba re tseba gore um go e le gore o share di-footprints tša lerato dilo tše dibotse di tlotla mo go wena o tlo buna mphufutšo wa phatla ya gago akere And then e ba bolela mangwele a gago o ka no ba e le gore maybe o sa rate carry ya gago goba ntho o itirang ka se sebaka mare ba re tseba gore dimpho tše dintšhi goba lehumo la gago le tlo tswa gona mowe le tlo tswa gona mowe mme ba bangwe o nagana go change mara jaanong ga ona tšhelete tsa gore o ka change goba le mengwaga ga e sa go dumela gore o ka change ya carrier ya gago a kere ba re um ke thute go e rata kore studiša mo ka yona tseba mo ka yona tseba gorena o ka Expanda di-wings tša gago jwang ka yona. Ba re mphufutšo wa phatla ya gago o tlo tšwa gona mowe, lehumo la gago le tlo tšwa gona mowe. Ke ntho e la gore ba ra gore ba go support-a gore rata ntho o e dirago. A kere ge e le gore it's a spiritual gift, ba re tseba gore ba ka selo ba go latlheditše. Ba ka se go fe mpho e leng gore e tla go wetša dikotsing. Yes, in the past e ka no ba ile ya go wetša dikotsing ka baka la mohlomongwe melao ya nako ene eo o e bego e le gona. Ra tseba gore in the past there was a time e le gore batho ba ile ba fišiwa um le even le dingaka batho ba bego ba phološa batho as long as o šoma ka di-herbs ba ile ba fišiwa batho bawe ba bithiwa ka maswika ba fišiwa a kere ka boka la gore ba ba ba šupa ka menwana ba re ba loya ke baloi ba ntse ba sa loyane mare ba thuša batho yes go bo e na le di-agenda ka nako yene yela a kere those people ba bego ba fiša batho ba ba e na le di-agenda tša bona agenda ya bona e be e le gore bona ba nyaka gore tumelo ya bona e be yona e tlo go rula lefase ke number one number two ba ba sa nyakege batho ba ikemela motho a ena le spiritual gift um motho e leng a ka tšhupja a šoma ka dipheko a kgona go fodiša batho ba ba sa e nyake ntho ya mohutolong ba ba nyakile gore dilo di sepele ka tsela e itseng go be le di-carrier tše e le gore ke di-carrier tša bo-doctor batho ba tle dikolong ba spende tšhelete tše dintšhi ba spende mengwaga e mentšhi ba thutela tsona dilo tsene tsela

pheko ya go fodiša bolwetši bo bo itseng and then bona ba tseba gore okay rena re tla šomiša taba ya metšhini ra dira so ra tša pheko tšela ra mixa mokgwa re mixang ra dira diphilisi ra dira di-antibiotics jalo le jalo botlhale bo ba botšere kae go dingaka tšhupja go dingaka go disie jwale le jwalo so ke ntho e leng gore badimo ba o botsa gore tseba gore what happened in the past it was not your fault at all and then o ska just ka sewe wa se beya mo go wena se tloše ke nako e la gore tše raba o se o se rabe o se tloše gore o kgone go phela phelo ba gago bo bobotse ba nyaka gore o tšwele pele ka mošomo wa gago o tsebe gore mo lefaseng go na le malwetši a mangwe a e leng gore ga se malwetši a tlhago ga a khosi ke dijo tše re di jago um goba di-environment goba di-weather jwalo le jwalo akere go na le malwetši a e le gore a khosa ke batho ba go loya bathakati akere ba tla go khosetša bolwetši bo bo itseng motlho mongwe a simple flu akere o ka kare o tshwere ko di-symptoms tša ona o kare o tshwere ke flu o ya docteng doctor o botšha nna Ee, o kwa jwang? Go diragalang ka wena? Nka o thuša ka eng? Wa botša doctor wa re ke a gohlola, kgare ya ka e thibane, eng eng. Doc, doctor o thomete ka letlole gore ke flu, ka re wena ga o kgone go hema gabotse ene ebile wa gohlola. Santefa se flu. Santefa ke boloi mo go wena. Ba tlo no fa dihlare, o ka se fole until bona baloi bale whatever ba nyaka gore e diragale ka bophelo ba gago, e diragala ka mokgwa o nowe. But go e na le motho wa tshwana le ngaka, eh, goba ngaka Chupya, ba kgona go bona gore bolwetši ba gago ga se bolwetši ba tlhago, bolwetši bwa gagwe ke lo tše le gore di khositšwe ke batho ba e le gore ba practicer witchcraft then ba kgona go thibela bolwetši boe ba bo tloša mo go wena ba o bušetša morago mo botswang gona then o fodile then you are protected then go ra gore batho ba le ba kgone go sava bophelo ba gago ke ntho e le gore mangwele ba nyaka gore o e dire ba nyaka gore wena mošomo wa gago e be go phološa batho ba bangwe e be go protector maphelo a batho ba bangwe ra tseba gore batho ba go seleka ba kgona go tšea eh, motho e be o kare ba mmolaile ya ba e le gore motho ola wa phela o kae kae ba nyaka gore motho ola a yo ba šomela re tseba disetori tše dintši e le gore di badile motho a bolela re mma mangwe wa gešo goba ngwana gešo sa la tlhokofala batho ba re ba mmone kae kae kae kae batho ba re o bereka kae kae kae kae goba ke mmone kae kae kae kae lo tša mohuto moso di a diragala ge e se e senke ya go diragalela o tlo bona o ka re batho ba bolela maaka goba o tlo no tshega but mohlang e go diragalela it's very much painful so ka nako nngwe well we are not all empath a kere ga re kgone go filela batho ba bangwe but go na batho ba e le gore ba na le dimpho tšela tša go filela batho ba bangwe a kere mare ka nako nngwe le ge e le gore ga ona mpho ya go filela batho ba bangwe go na le gore wena o tshege distory tša batho ba bangwe e ba le mokgolo ke thuta gore o ke tokele ka ga dieta tša bona ke tokele ka ga dieta tša bona gore o kgone go fila what they are going through o se ka wa kitimela go senda comment ya go sebe gabotse o tshega um kore o raloka ka bona o raloka ka maikutlo a bona ka gore those people they're going through a lot so wena mošomo wa gore wena o protecte batho e seng go bolaya batho o protecte batho o ba šireletše e seng go ba sotla ke mošomo wa gago ge ke tšwela pele ka karata tšaka ke na le karata e re go mo go ene a re respect your physical body e go botša ka taba ya go detoxa go relaxa jalo le jalo ka ba le the flower moon ya re wena ya re blossoming mo mangwelwe a gago ba go encourage gape le gore o tlhokomele mmele wa gago ba re pay attention to your physical body pay attention to your physical surroundings nako nngwe ka ra bophelo re ba le malwetši bolwetši bo bo sa kgosi ke gore wena o jele dilo tše di itseng goba bo sa kgosi ke weather o hwetše e le bolwetši bo e le gore bo kgosa ke your surroundings your surroundings mo o dulang gona a na lefelo la gago le tlhwekile na A na lefelo la gago le protected na? A na batho ba le ba ba bereka mmereko wa bošego ga ba tsene na ba thakathe? A na di-monitoring spirits tša bona ga di tsene ka lapeng la gago na? Question kore na ge dilo tšo e le gore di a tsena ka lapeng la gago bošego wena o robetše ba dirang ka ra lapa la gago ke eng dilo tše ba di latlhelang mo fase tše e le gore wena o sasa go sa wa tsoga wa di gata ka maoto wa gago tša tsena mo mmeleng wa gago Ke eng dilo tše e leng gore ba di lahlela ka ra dijo tša gago ka ra diswikiri tša gago wena o sa sa go esa o dira teye o tša swikirela o e tšhela ka ra ga teye o ke fida ditlhare tša bona a na dilo tšeo ge di fitlha mo mmeleng wa gago di dira eng di mixana le madi a gago di, di, di mixana le di-organs tša gago a na dilo tšeo di dira eng a na dilo tšeo ga di blocke di-chakras tša gago na a na dilo tšeo ga di šilafatše ora ya gago na so ba re tlhokomela lefelo la gago tlhokomela your surrounding tlhokomela le mmele wa gago ba re ka nako tše dingwe well re ba le malwetši a maitsenyi ka nako tše dingwe re phela ka ra kgatelelo ya monagano too much stress re ba too emotional re phela re nagana ka dilo tša go re kgopiša dilo tša go koša pelo tša rona bohloko re phela re lla why go le so your surroundings hlwekiša lefelo la gago lefelo la gago ke lona le dirang gore wena o phele ba le di-negative thoughts lefelo la gago ke lona le dirang gore wena o be le toro tsela tša go tšhoša toro tša go makatša di-nightmares lefelo la gago ke lona le dirang gore wena o be le digateletše bošego o robetše so ba re hlwekiša lefelo la gago Ge lefelo la gago le hlwekile, le mangwele ya gago ba kgona go tsena ka mo lapeng bošego ba tla ba tlo le protecta. Le mangwele ya ba kgona go tla go wena through ditoro ba tla ba bolela le wena ba go bontšha tsela. Le dimpho di kgona go ba gona from the universe. But ge lefelo la gago le se le la hlwekišiwa, le tletše ka lefifi le lentšhi, then dimpho tša go tšwa go the universe di ka se kgone go tla ka lapeng la gago. ka re go too dark go swantse go be le light ka mo gae go be le light ka mo lapeng motho a re le ga a tsene ka lapeng la gago a tlo etela goba a tlo dira tša tlo go di dira a file very light a noko a thabile mo moyeng le wena o re go etswa mmerekong mošomong wa gago o tsena ka molapeng o kwe o fila very light very very happy le ge e le gore o bo nyamile go tloga mmerekong somebody o kwatišitše but the minute o tsena ka lapeng la gago you feel light o tlo tlhokomela le mmele wa gago ba re tlhokomela dijo tse o di jago go na le dijo tse dingwe tse e le gore di blocka di-chakras and once di-chakras di blockegile o thoma go sa ke tshepa o ba le low self esteem molaetša mafelo o ba o fang one ke gore um o tlogele go ba le taba le rona batho ba reng ka wena batho ba tla no bolela and-e ka metlha o dira letse dibotse batho ba tlo no bolela batho ba tlo no seba as long ba seba wena o tseba gore o dira dilo tse dibotse it's fine but ge ba seba ba tshega e le gore wena o dira dilo tse dimpe then ke mo e le gore you need um o keputše gore na why am i doing this o bone gore o change mekgwa ya gago ba re wena ke tebelele o se ka le rona batho ba reng a di tsene ka mo di tšwe ka moke so ba ra gore o ke tshepe go le wena motho ba re mona e tlo no ba o montši ka nekong batho ba tla go bitša ka mabitso because ba go leka wa ba palela ba re go na le lentšu le e le gore ba nyaka go fa lona le e le gore ba nyaka gore o le bolele this week ba re o bolele o re o tla ba o bolelela ka pelong ya gago o bolele o re ka lethabo la ka, ka lethabo le ke nago le lona, ke a phadima. Ene ebile ga ke tšhabe selo. Ke a bušeletša. Ka lethabo la ka, ka lethabo le ke nago le lona, ke a phadima. Ene ebile ga ke tšhabe selo. Ke ntho ela gore o na le the divine light. You are surrounded by the divine light. Ka tsela e leng gore le ge o ka ba le manaba a mantši jwang kapa jwang, O se ka wa leka wa tšhaba selo, o se ka wa leka wa tšhoga, ka baka la gore wena you are surrounded by the divine light. Wena ka divine light ya gago o fiša manaba a gago, o fiša bathakathi ba go tšhaba. Ke bona ba santse ba tšhabe wena, e seng gore wena o tšhabe bona. And then ge ba bolela ka this fear, ka letšhogo, ba re letšhogo ka metlha Letšhogo ka mehla ke lona e leng gore le le dira gore wena o se ka ba successful ka dilo tse e le gore o swanetše o di dire ka ra bophelo so ba re fear e tla o dira gore wena o tšhabe go dira dilo because o tšhaba go faila so ba re bolaya that fear a e mo go wena e santše sepele completely ke potse gore wena wa phadima mara o se ka ke potsa fela ka molomo o sa dire selo ke potse gore wena wa phadima ke potse gore wena o na le the divine light Ge e le gore wa tseba gore wena o tlinsa mmele wa gago, o tlinsa di-oras tša gago, o tloša lefifi mo go wena. Ka gore as long as go ena lefifi mo go wena, the divine light e ka se kgone go tla mo go wena. You won't be surrounded by a bright white light. O ka se be protected. Ke tlinse, o bolele mantšo e le gore ke a boletše, and then o tla bona manaba a gago a tla wela fase. ke a leboga ke yona reading ya rena ya this week a re kopaneng gape bekeng e latelago ke a leboga